Għar-rigali tal-mistednin nirringrazzjaw lil, Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Xinglong Department Store. Maltikulturali huwa produzzjoni imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Nilqgħukom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali, Personalitajiet, serje mtellgħa mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut Kreattiv fi ħdan l-MCAST. F'dawn l-episodji qegħdin niltaqgħu ma' nies differenti li ħallew impatt fuq is-soċjetà Maltija u illum ħankunu nitkellmu fuq ħadd ħlief Patri Marcellino Micallef li waqqaf is-Soup Kitchen fil-Belt Valletta u llum il-ġurnata tilqa' madwar 120 persuna kuljum. Ejja naraw kif nitbet din l-idea.
Nilqawkom fil-programm tal-lum ta' Malti Kulturali fejn fis-segment tal-Lallu Ballu qegħdin hawnhekk illum is-Soup Kitchen. Ħan saqsu xi ftit mistoqsijiet lil voluntiera dwar l-esperjenza tagħhom u nsiru nafu aktar dwar dwar xi jagħmlu x'ma jagħmlux. Jiena mara miżżewġa, għandi ġiex tliet tfal, u ili niġi qisu xi sena u erba' xhur hawnhekk. Kemm ili niġi hawnhekk jiena ġeneralment nagħmel il-ħelu. Nagħtu każ fil-Milied għamilna mince pies, Christmas loaves, kantuċċi, Christmas cakes, għamilna kollox li li bniedem jagħmel id-dar għall-Milied, ħalli huma ma jonqoshom xejn. Skont artiklu minn Newsbook fl-2023, qalu li 75 fil-mija mill-popolazzjoni tad-dinja għandhom nuqqas ta' neċessarji bażiċi fid-dar tagħhom. Soup Kitchen kont sirt naf biha five, six years ago. Hawnhekk il-post kien għadu teatru, kien jintuża bħala teatru f'xi seventies, u kien hawn il-proġett li tiftaħ il-kċina. U spiċċajna niġu hawnhekk għal-laqgħat. Sadanittant bdejna nagħqdu l-grupp tal-volontiera u l-proġett kien beda September tat-2022. L-attività hija hija sabiħa ħafna immens, jiġifieri hawnhekk fil-volontarjat u fil-providenza nemmen ħafna għax Alla jbierek għandek ammont kbir ta' persuni li jgħinuna kontinwament u l-materjal ma jonqos qatt, jiġifieri kull min ġie jfittex l-oġġett bażiku tal-ħajja li huwa l-ikel dejjem ingħata ikel għall-proviżjon tiegħu. Bażikament dik hija s-soup kitchen, jiġifieri miraklu ta' kuljum li nipprovdu dal-ikel mill-providenza li jogħġbu jagħtina l-poplu. Rapporti riċenti jgħidu li 0.3 fil-mija fil-popolazzjoni ta' Malta, bejn ieħor 1,500 persuna, qegħdin jgħixu f'povertà estrema. Kuljum jużaw bejn żewġ ewro u 50 ċenteżmi. Maġġoranza tan-nies li jiġu s-soup kitchen għall-għajnuna huma Maltin, iżda għaxra fil-mija huma barranin. Is-soup kitchen għandha bżonn 4,000 ewro fil-ġimgħa biex topera u titma' n-nies. X'ħin dħalt l-ewwel darba sentejn ilu meta bdejna bil-. Tant għoġbitni s-sitwazzjoni li Inti qed tgħin lil ħaddieħor, illi bqajt niġi dejjem kull ġimgħa minn dak iż-żmien, u li ħadt wara ċertu żmien illi għalkemm inti qed tgħin lil ħaddieħor, tieħu lura ħafna iżjed meta tara s-sodisfazzjon fuq l-uċuħ tan-nies li jiġu jieklu hawn għax ma jistgħux jaffordjaw jew jiġu sempliċement tal-kumpanija wkoll. Matul l-aħħar ftit snin li bdiet topra s-Soup Kitchen, Father Marcellino rebaħ ħafna premji għall-għajnuna li għamel madwar il-Maltin kif ukoll anki l-barranin. U issa qed jagħmel proġett ieħor fejn jixtieq jiftaħ xelter ta' sliema għan-nies li huma homeless.
Sinjuri nilqgħukom lura fl-istudjo. Illum magħna fl-istudjo għandna lil Alexei Dingli.
Grazzi talli ingħaqadt magħna.
Grazzi lilek Andy. Kien mela, nsellimlek. Biex nibdew l-intervista tagħna, kif inti sirt taf lil Father Marcellino? Mela jiena dak iż-żmien qed ngħidu għall-ħabta tal-2015, 2016, naf li Patri Marcellino kien il-gwardjan il-belt fil-Knisja ta' Ġieżu, U niftakar kien ġie jkellimni, dak iż-żmien jiena kont is-Sindku tal-Belt. U qalli li għandu dil ħolma, dil ħolma li jiftaħ soup kitchen ġewwa l-Belt Valletta. Ovvjament jiena bħala Sindku rajt li hija xi ħaġa tajba, tajba għan-nies mhux biss tal-Belt, għax ovvjament il-Belt jiġu iktar nies minn barra wkoll, imma għall-popolazzjoni ta' Malta in ġenerali, speċjalment dawk l-iktar fil-bżonn. U bdejna naħdmu fuqha. Ovvjament niftakar dak iż-żmien, waħda mill-affarijiet li saqsejtu għatlu ma dik kemm sa tiswa. Mhm. Għalli dejjem għandna bżonn xi nofs miljun u kif semmi li dawk iċ-ċifri ta' finti bdejt inħokk rasi jiena dak. Imma l-fader għalli għalli inti nibdew naħdmu għalli mbagħad il-pija nħallu fidej dak. Tibda bil-mod. U hekk ġara. Eżatt.
E, x'inspirak li tuħsem fis-soup kitchen? Spiragna għaliex ovvjament kif għadt jiena nemmen illi anke dak iż-żmien bħala Sindku tal-Belt u anke llum li m'għadniex Sindku, nemmen illi kull wieħed waħda minna għandu jagħmel l-almu tiegħu biex jgħin lil dawk in-nies li forsi inqas ix-xurtjati minna, forsi għaddejjin minn mument diffiċli. Ġifieri da tinsiehx dawn mhumiex nies differenti minna, Imma jista' jkun il-ħajja għaddiethom minn minn din l-esperjenza. Fortunatament. Allura naħseb li aħna għandna d-dmir li ngħinu lil dawn in-nies. Jiġifieri dik Eżatt. kienet l-ewwel waħda. Ehm, It-tieni ħaġa wkoll xtaqt li anke fil-belt ikun hemm di l-soup kitchen biex anke sservi mhux biss kif għedt l-ewwel in-nies tal-belt li naf li hemm minnhom li għandhom bżonn, però anke għan-nies ta' barra l-belt. Għalfejn? Għax inti ħafna nies isibu l-belt komda. Inti taqbad tal-linja waħda, u tasal il-belt. Fim tiġi iktar ċentrali, allura konna fil-stajna nagħmlu ħafna ġid hemmhekk. Kif tossok taħdem ma' Father Marcellino? X'tip ta' ambjent joħloq? Aħ, ma' Father Marcellino naħdem tajjeb ħafna, ġifieri ovvjament kulħadd għandu l-kompetenzi tiegħu, ġifieri jien naħdem iktar forsi fuq wara ħa ngħidu hekk, ġifieri nipprova ngħinu fejn jew biex biex insibu xi flus jew inkella biex affarijiet tipo l-website jew jew fuq il-media. Ovvjament Father Mpanċa li noq iktar ikun ma' nies. Mhm. Fl-aħħar mill-aħħar xogħol huwa li jsir jaf in-nies li jkunu għandna biex aħna naqduhom minn dak li nistgħu. Tinsiex li s-soup kitchen għalkemm jisimha soup kitchen mhm. mhix biss kwistjoni ta' ikel. Ma kważi kważi l-ikel hija ngħidu hekk il-lixka biex jiġu għandna tajjeb l-iskuża. Tajjeb għax imbagħad aħna naraw x'għandhom bżonn iktar, ikun hemm min forsi kollu bżonn shower, ikun hemm min forsi kollu bżonn xi mediċina, ikun hemm min ukoll nippruvaw ngħinuh biex anke jsib forsi xi xogħol. Għalfejn? Għax aħna l-iskop aħħari tagħna mhuwiex li jibqgħu jiġu għandna s-soup kitchen imma li jkomplu b'ħajjithom. U aħna dak is-servizz jew lanqas l-ikbar servizz li nagħtu li ngħinuhom ikomplu b'ħajjithom. Tagħtu għajnuna differenti ġifieri. Għajnuna sakemm ikollhom bżonn. Mhux biss ikel. Eżatt, biex imbagħad ikunu jistgħu jqumu fuq saqajhom u jkomplu bil-ħajja tagħhom. Eżatt.
X'inhi, xi tfisser il-karità għalik? Ifhem, għalija naħseb il-karità tfisser dover, ġifiri da mhux aħna din hemmhekk biex biex nagħtu il-min u nqas ix-xurtjat minna, fis-sens di mhux ħaġa su tick box li tajt ara tajt il-karità. Naħseb we have to go beyond that. Ġifiri għalija tfisser li aħna bħala bnedmin issa li ngħixu ġo soċjetà nieħdu ħsieb il-xulxin u niżguraw kemm jista' jkun li kulħadd iqum fuq saqajh. Issa dan ma jfissirx li ovvjament da jsir biss bil-flus, tajjeb, imma jista' jkun pereżempju li jiena nieħu ħsieb dik l-anzjana li hemm toqgħod ħdejja. Tinsiex, ħafna mill-issues mhumiex biss l-ikel imma hemm issues ta' pereżempju solitudni. Jien niftakar meta kont is-Sindku tal-Belt kien ikun hemm nies li kienu jċemplulna regolari l-Kunsill jew jiġu jiltaqgħu miegħi, però kienet biss ħafna drabi skuża U l-iskuża kienet li qed jirrapportaw forsi xi ħofra jew xi ħaġa, però biex ikollhom dak in-naqra mument ta' kuntatt ma' xi ħadd. Għax dawn jgħixu ħajja ta' solitudni. Ġifieri aħna naħseb qegħdin hemmhekk biex ngħinu 'l ħaddieħor iqum fuq saqajh biex jista' jkompli b'ħajtu. X'tista' tgħidilna x'inkonsisti xogħlok u x'sfidi tiltaqa' magħhom? Aha, kif għadt li ħafna drabi xogħol jikkonsisti iktar fuq fil-background ħanajdu hekk tajjeb, ġin naraw minn fejn se nġibu fondi, jekk għandix napplikaw il-permessi, napplikaw għal xi proġetti, u pratikament nipprova ngħin lil Father Marcellino u t-tim ta' volontiera milli nistgħu. Issemma wkoll fil-filmat pereżempju li bħalissa qed naħdmu fuq ix-shelter. L-idea tax-shelter bdiet proprju mis-soup kitchen għaliex aħna rajna li kienu qed jiġu ħafna nies li għandhom din il-problema. Allura għedna isma', mela what is the next step, kif nistgħu ngħinu 'l dawn in-nies? U b'hekk nibta' it-tieni ħaġa. Ovvjament dawn huma proġetti kbar, jekk inti tara l-proġett tas-soup kitchen pereżempju, dak domna fuqu madwar erba' ħames snin. Jiġifieri sakemm tirranġa l-post, ġġibu fi stat dinjituż, u mbagħad tarmah bl-aħjar affarijiet għaliex aħna dejjem nemmnu li l-karità mhux qed nagħtu lit-tallaba aħna imma qed nagħtu d-dinjità lura lin-nies. Jiġifieri aħna we go for very high standards. U aħna nemmnu li la inti qed toffri dak l-ambjent lil persuna li dak il-persuna tkun ħaft neħfef għalih biex ikun jista' javvanza.
X'kienet l-esperjenza tiegħek meta ftaħtu s-Soup Kitchen, għal Father Marcellino wkoll? Le, esperjenza sabiħa ħafna l-għaliex ovvjament it was a sort of an eye opener. Inti ħafna drabi taf int nisimgħu ħafna fuq dawn l-istejjer, però meta tmur ġo post tipo s-Soup Kitchen u postijiet oħra f'Malta, Hemmhekk tibda tmisshom b'idejk, u hemmhekk tibda tara ċertu stejjer, ċertu realtajiet illi we are sheltered from these. Ħantik eżempju biex anke jifhmu min qed jarana. Jien naf kellna persuna pereżempju dak kull ma kellu d-dar tiegħu bozza waħda. Timmaġinak inti biex tmur minn kamra għall-oħra trid taqla' l-bozza u ddaħħalha fil-kamra l-oħra. Kellna xi ħadd ma kellux misħun. Mela dak dejjem jinħasel bil-kiesaħ. Lanqas kellu sodda fejn fejn joqgħod. Kellna każ ta' persuna qed joqgħod ġo remissa f'nofs salqa. Mela da lanqas elettriku ma kellu, fil-fatt ġibnielu solar panels biex ikun jista' dan hawn. Kellna kellna każ pjuttost traġiku ta' mara li ġiet bi tlett itfal. Mela t-tlett itfal lanqas huma tfal tagħha, ġifieri dawn it-tfal ta' oħtha tieħu ħsiebhom hi. U hi kellha titlaq mix-xogħol tagħha biex tieħu ħsiebhom. Dawn huma l-istejjer li ma tantx nisimgħu fuqhom. Taf int aħna we're very sheltered, l-iktar l-iktar forsi naraw xi ħaġa fuq it-television, u bagħad inqelliblu u nara programm ieħor. Fimt? Ġifieri hemmhekk naħseb it was għalija u naħseb għal kull min jiġi soup kitchen, reality check. Fejn inti tgħid isma', Mhux kulħadd qed jgħix il-ħajja li qed tgħix inti. Hawn nies li qed jgħixu minn problemi kbar. Mela ejja nipprovaw naraw kif sa ngħinuhom. Sfortunatament, nies bħal dawn qishom ma tantx ikunu jafu, stejjer bħal dawn ma tantx jafuhom nies, jiġifieri. Ekku, u fil-fatt, għax inti jaf tgħidli isma', imma da taf inti hawn skemi, affarijiet da. Dawn ħafna drabi huma nies li jkunu waqgħu mix-xibka soċjali. Ġifieri dawn jkunu vera fil-periferija tas-soċjetà tagħna. U għalhekk ħafna nies jew wisq inqas nies ma jkunu jafu bihom da. U naħseb waħda mill-achievements tagħna bħala Soup Kitchen, lil hinn mix-xogħol kollu li nagħmlu ma' dawn nies, huwa li qed nipprovaw nqajmu awareness fuq dil-problema. Father Marcellino minn dejjem kellu l-viżjoni, l-ħsieb li jiftaħ is-Soup Kitchen? Eħe, l-viżjoni tiegħu hija, ngħidu hekk, għandha ħafna snin. Ġifieri lili li kien qalli li Father Marcellino Lonnet għamel żmien twil fil-missjoni. U darba l-istorja qalli li kien ġo l-missjoni jidhirli l-Peru, datela fuq muntanja, kien hemm villaġġ żgħir fuq dil-muntanja. Dan il-villaġġ kien hemm miżerja li ma bħalha, ġifieri affarijiet li laqqas nimmaġinaw aħna, il-miżerja. U kellu jqaddes il-quddiesa f'dan il-villaġġ. U meta fetaħ l-Evanġelu, l-Evanġelu ta' dakinhar kien kien hemm dis-sentenza agħtuhom intom x'jieklu. U jekk tixtarra dis-sentenza qed tagħti ordni, qed jgħidlek isma' inti trid ittihom x'jieklu. U dik baqgħet tewden f'rasu. U minn hemmhekk bdiet din il-ħolma tas-soup kitchen, jiġifieri da damet naħseb jekk m'issirx żball xi 40 sena issa biex saret realtà. Imma taf int xi kultant dawn l-affarijiet jien Hu mill-affarijiet iż-żgħar, iż-żerriegħa speċi tkun ilek illi tfajta. X'kienu l-fatturi li bis-saħħa tagħhom Father Marcelli rnexxielu jilħaq dil-ħolma? Fem naħseb kienu diversi fatturi, però naħseb l-ikbar forsi hemm tnej li nista' nsemmi. One ovvjament l-armata ta' voluntiera. Jiġifieri aħna tinsiex bħala fondazzjoni aħna kull ma nimpjegaw persuna full time. Il-PA hija armata ta' voluntieri jekk jiġu kuljum fil-cohort hemm mal-100-120 voluntiera li daw għandhom roster u jiġu jgħinu. Ġifieri Alla ħares ma kinux huma għax ix-xogħol isir grazzi għalihom. It-tieni ħaġa hija l-providenza, ġifieri hemmhekk nista' ngħidlek li kuljum immissu mal-miraklu tal-providenza. Issa taf inti jiena fil-bidu kont ngħid possibbli. U hemmhekk tibda tara ċertu affarijiet li ma jagħmlux sens lilek. L-għol net il-volum ta' donazzjonijiet li konna, ġifieri nirringrazzja l-Mulej li qatt ma jieqfu. Imma anke tibda tara ċertu affarijiet naf pereżempju point in time ġil-kok ix-xef tagħna qal nisma' għandna nuqqas ta' dal-oġġett jekk hux laħam jew whatever. Ftit tas-sigħat wara mingħajr aħna ma nkunu għamilna xejn nirċievu konsenja tagħha. Tibda tajt imma minn fejn ġiet din. I mean, da, tibda tara daw l-affarijiet, daw sinjali żgħar li tajt hemm xi ħadd jew hemm xi ħaġa li tridek li tkompli b'din il-missjoni. U għal aħħar mistoqsija, għandek xi storja interessanti tista' tgħidilna forsi wkoll xi minn mindu fetħet? Nifhem, stejjer hemm ħafna. Però naħseb l-iktar ħaġa li forsi nieħu pjaċir ngħid hija l-ammont ta' nies li għenihom biex anke jsibu xogħol. Ġifieri inti tinsiex ħafna drabi dak li jkun mhux neċessarjament tort tiegħu, jista' jkun iċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Insomma daħluh ġo sqaq, ma jkunx qed jara kif se joħroġ minn dak is-sħaq, dak l-isqaq u naħseb parti mix-xogħol tagħna propju biex ngħinuhom biex noħorġuh minn dak l-isqaq u jkompli b'ħajtu. Grazzi ħafna Alexei tal-li Grazzi qgħadt lilek. miegħi fl-istudio. Ħa ngħaddu għall-feature u nkomplu d-diskussjoni tagħna fuq il-ħajja ta' Father Marcellino wara l-feature.
Il-ħolma hija li kulħadd f'pajjiżna jkollu saqaf fuq rasu u nixtieq li xi darba naslu biex niftħu l-ewwel dar. Jiena Patri Marcellino, Franġiskan, trabbit fiż-żona tar-Rabat. L-ewwel esperjenza kienet il-Gwatemala fejn il-Father bagħatni inqaddes fuq muntanja, l-miżerja li rajt bikkmitni, bikkmitni. Dakinhar il-Vanġelu kien, Agħtuhom intom x'jieklu, mhux ħaddieħor, intom, jien rrid nagħti ħaddieħor x'jiekol. U dik il-mixja bdiet trabbi għeruq fil-fond u b'saħħithom sakemm bdejna dal-proġett tas-soup kitchen. fil-Belt Valletta. Dak il-Vanġelu jgħid u kulħadd kiel u xeba'. Hawnhekk nippruvaw noffru dinjità lill-persuna. Aħna mhux biss noffru ikla bnina flok fil-11 u nofs, jiġri three course meal, imma anke breakfast u noffru ħafna servizzi oħrajn. Tgħidli imxejt, le miexi. Ma wasaltx u qatt mhux se nasal. Jiena ltqajt ma' ħafna missjunarji Maltin u fejn hemm il-missjunarji Maltin u Għawdxin kapaċi joħolqu oasi ta' hena, opri soċjali kbar illi verament dawn in-nies jagħmlulna unur lil pajjiżna għax dawn mhumiex biss ambaxxaturi ta' Malta imma huma aqwa, aqwa. Naħseb l-iktar rigal li nistgħu nagħtu lil dawn in-nies hi l-preżenza tagħna. Inħobb ngħidilhom il-voluntieri kollha your presence is the best present għalihom għaliex il-bniedem ħaqqu d-dinjità. Jiena xi ħaġa tinkwetani ħafna mhux li nsibilhom ix-xogħol għax dik faċli, illi n-nies m'għandhomx saqaf fuq rashom. Il-Viċi Direttur ta' Soup Kitchen huwa l-Profs Alexei Dingli li huwa lead il-lemminija u lead ix-xellugija f'dal-proġett. Bniedem li meta ħabbatlu l-bieb meta kien Sindku tal-Belt Valletta laqagħni b'idejh miftuħa u llum nemmen li dal-proġett wieħed mill-pilastri ewlenin huwa l-Prof. Salik Sejid Dingli. John Sammut ħdimna ħafna fil-Mission Fund, raġel fuq l-irġiel. Dejjem ħarist lejh bħala role model fil-ħajja tiegħi. U għalhekk il dawn iż-żewġ persuni u tant oħrajn, kull ma ngħidilkom huwa grazzi mill-qalb.
Grazzi tal-li bqajtu magħna, wasalna għall-aħħar biċċa tal-programm. Issa bħalissa għandna magħna fl-istudju lil John Sammut li huwa s-Segretarju tal-Fondi Missjunarji u ħansaqsuh naqa' dwar l-esperjenza tiegħu ma' Father Marcellino u wkoll ħansiru nafu wkoll dwar il-personalità tagħna. Grazzi John tal-li laqgħet miegħi fl-istudju. Grazzi lilek. Biex nibdew l-intervista tagħna, kif ilħaqt Segretarju tal-Fondi Missjonarji? Jiena meta kont wasalt biex nirtira fit-2006, kont attendejt seminar. U kien dan apposta n-nies li kienu se jirtiraw. U dejjem kelli x-xewqa li nagħmel volontarjat. U f'das-seminar tajt ma' persuna li ma kontx nafu qabel, Bdejt nitkellmu hekk b'kuminazzjoni u ta' semmili il-Mission Fund. U jiena interessajt u jekk kif spiċċajt dħalt bħala membru. Għall-bidu kont ġejt co-opted bħala PRO u kont nieħu ħsieb il-websajt tal-Mission Fund. Eventwalment kont ilħaqt bħala fil-kumitat u mbagħad jiġifieri proprja fil-kumitat kont tlajt fil-elezzjoni u għamilt komplejt fil-kariga ta' PRO. Mbagħad għamilt żmien fit-2011 u 12 bħala President. U mbagħad fil-elezzjoni ta' wara ġajt lajt, però mbagħad kont segretarju. Bajt ili nagħmel da xogħol ta' segretarju mill-2012 law. All right. E, kif inti, kif sir taf lil Father Marcellino? Father Marcellino sirt nafu Ovvjament, imħabba li hu fil-Mission Fund kien direttur spiritwali tal-Mission Fund. Kien ilu hemm 2001 mhm. u baqa sa 2016. Fada Marcellino kien 16 sena.
Fada Marcellino kien jattendi il-komitat, ġivi kelli eh, relazzjoni diretta miegħu. Kien jatina ħafna pariri kemm spiritwali u kemm anke bħala organizzazzjoni. Għax Father Marcellino għalkemm huwa direttur spiritwali, imma huwa huwa organizzatur, huwa mhm. huwa jaf dan. Barra minn hekk aħna konna nagħmlu pereżempju ċertu fundraising activities. Mhm. U f'dal fundraising activities konna nagħmlu qudiesa. U kien qaddisilna Father Marcellino, allura dejjem minn għal żmien dejjem insir nafu iżjed aħjar.
Kieku kellek tiddeskrivi l-Father Marcellino f'tletti kliem, xi kliem ikunu? Huwa bniedem altruwista, mhm. ferrieħi, intellettwali. Altruwista għax hu dejjem jieħu ħsieb kif se jgħin Lill-fqar fost il-fqar. U dejjem jħares sa jivvinta b'xi programmi ġodda, eċċetera. Huwa ferrieħi għax huwa bniedem ċajtier. U fil-flat soċjali dejjem ikun demand of demand tal-organizzazzjoni. Huwa intellettwali għax anke jekk tisma' omelija tiegħu tinduna kemm għandu ċertu intelliġenza f'dak li jkun qed jgħid. Ma jkunx qed jgħid affarijiet li ma jagħmlux sens, jkun qed jagħmlu dejjem affarijiet ġodda. Eżatt. Tista' taqsam magħna l-esperjenza tiegħek li kellek meta mort sir missjonarju ma' Father Marcellino? Mela, jien l-ewwel darba li mort kien fit-2012, 11, 2011. Mort darbtejn it-Tanzanija, mort darba l-Indja, Darbtej il-Filippini u darba l-Kenja, mod sitt darbiet. Father Marcellino mar sittax-il darba, eh, kull sena mar. Aħna hemmhekk konna l-ewwel ħaġa konna nibdew il-quddies filgħodu eh, bit-talb. Mhm. Konna imbagħad ikonna il-breakfast, mhm. imbagħad eh, wara mur għax-xogħol. Issa aħna bħala xogħol Konna dejjem kull esperjenza li għamilna konna nagħmlu xogħol ta' kostruzzjoni. Per eżempju fil-Tanzanija konna bnejna complex fi sptar, dal-isptar qiegħed in the middle of nowhere, qiegħed f'post kważi semi-deżert. U din l-isptar kienet tirranjah Sister Maria Borda, hija Soru Maltija tal-MMM, Medical Missionaries of Mary. U baki peress li huwa semi desert u hemm id-distanzi twal, konna bnejna kompleks biex it-tobba u l-impjegati tal-isptar ikunu jistgħu jorqdu hemmhekk wara kif spiċċaw mill-kariga tagħhom jorqdu hemmhekk biex imbagħad għada filgħodu jsibuha hemmhekk. Meta morna pereżempju il-Filippini, Konna bnejna kompleks għal studenti tal-isnajja. Mhm. Tal-kompleks kien jieħu ħsiebu ċertu Father Joe Cremona tal-MSSP. Mhm. U dan apparti dal-kompleks kellu sala kbira fejn kien il-qażżaża hemmhekk għax hemmhekk kien hemm problema kbira ta' droga. Allura jekk ma kienx ilaqqagħhom, dawn kienu jispiċċaw jieħdu droga. U daw kien jallimhom il-mużika, għax Father Joe Cremon huwa huwa mużiċist. Fil-fatt daw kienu jitgħallmu il-mużika kemm jiġifieri minn Father Joe Cremona u kemm manka kienu jgħallmuhom minn mużiċisti minn Malta permezz tal-Skype. Lallu. Ġviri, eżattament. Eh, peress li Frader Marcellino kien direttur spirituali waqt il-missjoni, tista' tgħidilna x'inhu l-irwol ta' direttur spirituali? Mela, kif qed ngħidu l-ewwel ħaġa hemm il-qudiesa li dejjem għad eh, sinna kull meta jkollna bżonn xi ħaġa. Huwa bħala bħal meta nkunu barra, meta nkunu fil-esperjenza missjunarja, huwa jorganizza żjajjar lill-familjari foqra. Ġifieri kull meta mmorru hemmhekk aħna, dejjem kienu jkun hemm kuntatt, kien jorganizza Father Marcellino ma' xi familjari foqra Konna mmorru intuhom pereżempju xi borża mimlija bl-ikel jew dan, nieħdu wkoll anke xi ħelu għat-tfal, xi bżieżaq, xi ħaġa li jieħdu ma'. Dawn in-nies, dawn it-tfal pereżempju qatt ma raw bużieqa f'ħajthom, kif aħna ntuhom bużieqa li hija ma ħaġa xejn għalina qisna tajnihom id-dinja. Il-ħelu l-istess, ħelu m'għandhomx, m'għandhomx aċċess tal-ħelu. Pereżempju huma jekk tarhom jilagħbu t-tfal, Flok biċċa flok futbol tarahom jaraw biċċa kartuna mgeżwa bis-spaga u jaraw kif jibża. U Father Marcellino kien jorganizzalna daw l-attivitajiet hemmhekk ukoll.
Kif inhu Father Marcellino bħala ħabib u bħala direttur spiritwali? Bħala ħabib kif qegħdin ngħidu Father Marcellino huwa bniedem organizzat ħafna, jaf imur għal dak li jkun, Hu pereżempju li dejjem jagħmillek ħajtek ferriħija, hu bniedem ferriħ ħafna. Pereżempju meta konna pereżempju anka meta konna fil-missjoni, kien ikollna pereżempju trip twila bil-coach hemmhekk kullimkien il-bogħod, sewwa għandek sigħat twal bil da. Kien joqgħod anka jiċċajta, jkanta, jagħmel dak il-ferħ madwaru. Madwaru, eżatt. Bħala btu spirituali huwa bniedem reliġjuż ħafna. Ikollu bżonn parir minn għandu, ħassibu. Jekk inti għandek eh, xi problema personali, eh, dejjem jara kif se jsolvijielek. Huwa bniedem li huwa bniedem sħiħ ħanajdu mhm. hekk. Jiġri issibu għal kull bżonn li jkollok. Għadajt.
Ehm, x'tib ta' karattru, personalità joħroġ minn Fader Marcellino?
Għandu personalità qawwija ħafna Fade Marcellino kif qegħdin ngħidu. Jiġifieri jekk inti jkollok bżonn parir ħajtihulek, bżonn parir jekk inti għandek bżonn parir soċjali wkoll, mm. ġifieri apparti li problema soċjali, mm. problema reliġjuża jew hekk, jew kollok bżonn xi dana, dejjem ħassibu, dejjem dejjem kun lest li jservi lil dak li jkun, kull min imur għandu biex jitolbu xi ħaġa, jara kif jagħmel biex dejjem biex jgħin, dejjem biex jgħin. Għalhekk huwa bniedem alturista kif qegħdin ngħidu.
Taħseb li minħabba l-karattru tiegħu, is-sens ta' determinazzjoni li jara l-fqar u l-vulnerabbli jgħixu ħajja dinjituża li rnexxielu jħari l-ħolma tiegħu u jsir mexxej tajjeb?
Illi hu, jiġifieri kif qegħdin ngħidu, dejjem jara x'sa jivvinta, kif sa kif sa kif sa jgħin. Għamel soup kitchen issa, għadha kif semmejna f'Doktor Alexei fuqha. Jiġifieri meta kien ma mhix infant dejjem jara kif sa jgħin aħna pereżempju nagħtu donazzjonijiet lill-missjunarji Maltin, hemm madwar mitt missjunarju Maltin li għaddin f'pajjiżi differenti, intuhom 3,000 ewro kull sena, kull wieħed. Barra minn hekk, hemm ħames sfijiet, lil dawk intuhom 5,000 fis-siegħa, fis-sena, u lis-saċerdoti kollha intuhom 1,000 ewro oħra barra minn dawn, jiġifieri, bħala biex jagħmlu quddies għall-benefatturi morda benefatturi mejta tal-Mission Fund. Qed tifhem? Jiġifieri aħna barra minn hekk nagħmlu dawn il-proġetti li ġieli semmejt. Aħna qisu kull sena, kull sena inqassmu madwar 400,000 ewro kull sena. S'issa minn mindu kien għal dana biżna s-seba' miljuni Ewro. Kienet bdiet mix-xejn din l-organizzazzjoni, il-Mission Fund kienet bdiet mix-xejn. Alright.
Għandek xi se interessanti dwar iż-żmien li kont qatta' ma' Father Marcellino? Jiena l-iktar ħaġa impressjonanti ħa ngħid hekk li bqajt niftakar, meta konna morna l-Filippini, Darba minnhom konna morna lejn Malindi, il-belt ċentrali. U kif tidħol hemmhekk f'Malindi taħseb li qiegħed New York. Mhm. Minn dak il-faqar li tara fejn konna fil-Batan fejn konna, mhm. tisek tħalt pajjiż sinjur. Però konna morna mbagħad fid-dar tal-formazzjoni tal-MSSP u ftit metri l-bot minnhom kien hemm slam area. Biżejjed ngħidlek li kien hemm persuni jgħixu ġo gabubi u bejniethom, bejn il-gabubi, hemm gandott wiesa' xi tliet piedi li għaddej id-dranaġġ. Jiġifieri dawn jgħixu litteralment ġo dranaġġ. Tista' timmaġina pereżempju bil-lejl l-ammont ta' ġrieden li jkun hemm. mhux hekk? Storja oħra li kienet impressjonatna ħafna kienet meta morna t-Tanzanija. Meta morna t-Tanzanija konna morna ġo villaġġ mhm. jismu Bukumbi. Dan jieħdu ħsiebu hemm sorijiet hemmhekk u jgħixu magħhom mal-200 persuni morda bil-lebra. Mhm. Is-Sefgħa De Marcellino kien avżan, qalilna qogħdu attenti, tistgħu tmissuhom kemm tridu, mhux veru li ddana, basta ma jkollkomx xi qasma f'idejkom jew hekk. U dawn jiġifieri kienu nies tarhom min għandu l-pala ta' saqajh nieqsa, min għandu pala ta' jdejh nieqsa. Mela qatt ma tista' timmaġina li għadhom jeżistu llum f'dan iż-żmien modern li għadhom nies li għadhom morda bil-erba'. Grazzi John ta' li qgħadt miegħi fl-istudio. Grazzi lilkom talli segwejtuna u wasalna għal tmiem ta' programm ieħor. Minn hawn nixtieq ningrazzja t-tim tad-direzzjoni kollu li tella' dal-programm u grazzi lilkom talli segwejtuna. Ingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' Malti Kulturali, Personalitajiet. Thank you.

Għar-rigali tal-mistednin nirringrazzjaw lil Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Shinglong Department Store.